Инде һәрбер кеше үзенең яраткан, э, күңеленә ятышлы берәр гамәлен кылганнан соң, иң беренче бит инде якыннары, туганнары, дуслары, гаиләсе белән уртаклаша. Менә бу клипны да инде без әзерләп бетергәч, иң беренче чиратта гаиләгә алып кайтып күрсәттем. Хатынны утырттым, балаларымны утырттым, үзем дә утырдым. Дүртебез бергә утырышып карадык та, Клип беткәннән соң, улым миңа борылды да, улыма биш яшь, Әти, синең тагын бер малаең бармыни? ди. Юк инде, мин әйтәм, улым, бу кино гына, мин әйтәм, төшердек кенә, аңлаттым мин. Хәзерге ба... Гомумән, балаларны алдалавы бик җайлы бит инде, ләкин хәзерге балаларны бик әллә нәрсә алдалап та булмый. Алар безгә караганда күпкә акыллырак. Алар, гомумән, икенче дөньяда яши, алар икенче төрле фикерләү белән гомер кичерә. Алар бездән күпкә уңганрак, күпкә булганрак. Теге берәү әйткән ди бит, эй, минем кызым шундый акыллы, шундый уңган, шундый булган, мәктәп көндәлеген бер үзе шундый матур итеп, чиста итеп, пөхтә итеп тутырган. 47 сентябрьгә кадәр дигәндәй. Менә шул шикелле алар икенче төрле фикерләү белән яши. Без кечкенә вакытта бит инде безнең телефон дигән әйберләр булмады. Без интернет дигән әйберне гомумән белмәдек нәрсә икәнлеген. Безнең авылда инде авыл баласы буларак бер аклы-каралы рекорд телевизоры күрсәтә иде инде. Карга борыны белән шытыр-пытыр китереп өч канал күчерә идек инде әйбәт. Анда да әллә нәрсә мультфильмнар да бик күп түгел иде. Без көне буе урамда юк. Безнең шундый бер гадәт бар иде. Мәктәпкә барасы булса, иртәнге сәгать җидедә тору безнең өчен ан шуның кадәр дәрәҗәдә авыр әйбер. Ләкин суббота-воскресенье буламы инде, шимбә-якшәмбе буламы, иртәнге сәгать алтыда штык кытырып утырасың. Чыгып китәсең, обедта кайтып ашыйсың да, кич белән тагын кайтып китәсең. Җәй көне шулай иде, көтү белән бергә кайта идек инде. Без көне буе урамда як, без аралаша идек. Күзгә күз карашып аралаша як. Әтиләр белән, абыйлар белән, әниләр белән аралаша идек. Һәм шушы алымны инде хәзер мин үземнең улым белән дә бераз гына майтарам дигәндәй, аның белән сөйләшәм, төрле-төрле кызыклы сораулар бирәм. Берсендә бала, балалар бакчасыннан кайтып барабыз, сорый мине монда, Улым, мәйтәм, садикта кызлар бармы соң? Бар, ди. Мәйтәм, матур кызлар бармы? Бар, ди. Мин әйтәм, Бәрәсен яратасыңмы син? Ну, яратам инде шунда ди. Әйтәм, исеме ничек? Егор ди. Менә шуннан соң башка китереп суга инде. Куркытып та куя. Киләчәктә шушы Егорларын күтәреп кайтмасалар ярый өстерә, әти мин өйләнәм димиме? Аның бит хәзер заманасы шуңа бара. Хәзерге бит егетләрне кызлардан аерып булмый. Алар хәзер кызлар шикелле чәчләрен ясаталар, каш күзләрен буйлар, тырнакларын ясаталар, маникюр, педикюрга йөриләр. Ниндидер Ир-атлылык сыйфатлары хәзерге егетләрдә гомумән кимеде, хәзерге яшьләрдә бигрәк тә. Ну, сүгеп тә булмый, мактамыйча да булмый, чөнки алар, әйткәнемчә, безгә караганда күпкә акыллырак, алар инде, аларның фикерләү сәләте башкача. Мин күптәннән әйтеп киләм, хәзерге заман балалары унберенче классны бетереп туа дип. Һәм бу дөрестән дә шулай. Элек яшәгән урында, Казанда, кыш көне безнең өй каршында шугалаклар ясыйлар иде. Кардан, боздан таулар, ниләр чана белән шуа торган. Берсендә кызым чыгып китте. Ледянкасын алды да пластмасс чанасын чыгып китте. Бер сәгатьтән соң кайтып керде бу. Чанасыз. Мәйтәм чанаң кайда? И менә бер бабай, бер бабай килгән иде, оныгы белән шуңа биреп тордым ди. Мәйтәм кызым син җүләрме соң? Кем инде мәйтәм бер белмәгән кешегә чанасын биреп калдыра. Мәйтәм шунда кире бирмәсәләр, кайтармасалар, сүктем рәхәтләнеп, иманын алдым инде. Э, керде, елады, аннан соң бераз гына җылаганнан соң инде тынычландырдым. Мәйтәм борчылма, кыйбат әйбер түгелдер, мин әйтәм, яңасын алырбыз дип тынычландырдым, ярар. Үземнең эшләрем белән йөрим. Бер заман берәр сәгатьтән соң инде э, ишектә звонок яңгырый. Ачсам, теге бабай тора кызы белән, чананы китергәннәр. Мин әйтәм, нинди намуслы кешеләр эләккән. Берәү булса, алып кайтыр да китерер идем, теге. Мин белмәдем, күрмәдем, кайтарып та бирмәси. Кызына сөендереп шатландырам. Мин әйтәм, кызым, чыга иде, бабаең килде. Теге чыкты да, телефоннарын бирде дә, чанасын алды да керде да китте. Мә акылсыз дип әйтеп буламы аларны? Юк. Шуны белгән бит, шуны уйлаган бит, фикерләгән бит. Ә, хәзер без үзебез бит инде 80-нче, 90-нчы ел балалары, үзебез дә хәзер әтиләр, әниләр, ә, үзебезнең балаларыбызны шулай ук тәрбиялибез инде, әтиләрдән, әниләрдән алган тәрбияне аларга тапшырырга тырышабыз. Ну, без Бигрәк каты саклыйбыз, бигрәк каты яклыйбыз балаларны. Берәр җирдә теге җир янәшә барганда инде ялгыш җиргә егылсалар, ой, җаныем, бәгырь кисәкәем, авыртмадымы, нитмәдемени, үзе-үзе, үзе-үзе, үзе-үзе киләбез инде тегеләр белән, әйбит, җиңелчә генә тузаннарын какма, кагабыз, авыртмадымы, нитмәдеме дип сораштырабыз, белмим, безгә кечкенә вакытта мондый кадер-хөрмәт булмады, җәмәгать. Без шулай итеп җыгылган булсак, безне иң беренче чиратта арт якадан менә иттереп өстерәп җолкып торгызырлар, әйе, акайга, аңкая барасың дип. Аннан соң мендәр каккан шикелле дөмбер шатыр китереп кагырлар ие. Затем калтыранып торыр идең инде урам уртасында бит. Аннан соң инде дип теге сүз әйтергә куркып кайтып алга таба китә идең инде. Хәзерге балалар белән алай булмый. Юк, ярамый да. Алар сиңа хәзер законнар белән Билгеле бер кануннар белән җавап бирергә мөмкиннәр. Саклыйбыз, бик каты саклыйбыз. Менә өстәл почмакларына бәрелмәсеннәр, реченые бит, резина әйберләр куялар бит инде, диван почмакларына силиконовый әйберләр. Белмим, без кечкенә вакытта ничек кенә бәрелмәдек, ничек кенә сугылмадык, кая гына йөрмәдек, безнең кайда йөргәнне белмәделәр дә, без әйткәнемчә көне буе урамдайык. Мин әтинең әйткән бер сүзен әле дә хәтерлим. Кечкенә вакытта ул миңа бер тапкыр болай диде, гомерем буе әлеге сүзләрне исемдә калдырачакмын. Ул миңа болай диде. Су буена төшәсе булма. Суда батып үлсәң, бәреп үтерәм дигән ие. Әйтәм, тегеләй дә үләсең, болай да үләсең бит инде. Ну, барыбер су буена төшергә куркаек. Әтинең бәреп үтерүе күпкә куркынычрак ие. Һәм шуның белән менә җәмәгать теге киемнәрне җыртсак, берәр ни эшләтсәк, сразу башка беренче фикер туа бит инде. Әни үтерә. Менә шулай итеп тегергә өйрәндек без. Чалбарны җырта идек, җыртсак, берәр кофтаны, күлмәкне җыртсак, сразу өйгә шыпырт кына керә идек тә, энә белән җеп алып чыгыйк та, шылтыр, шылтыр, шылтыр, шылтыр. Кайбер егетләр вообще бәйләргә дә өйрәнделәр әле. Яшәдек, нормально, әйбәт, бәрелдек тә, сугылдык та, исән, Аллага шөкер, беркая да, беркая да китмәдек. Кечкенә вакытымда хәтерлим, Сабантуйга кайттык Балтач якларына, әниемнең туган авылына. Безнең өчен Сабантуй бәйрәме шундый зур бәйрәм иде ул. Ул иң мөһим бәйрәм иде. Иң төп бәйрәме, Яңа елы да түгел, туган көне дә түгел хәтта, Сабан туй. Чөнки елга, ул безнең акча эшли торган бердәнбер көн иде. Без шешә җыеп, шешәләрне сдавать итеп, шуңа мороженое ала идек. Аннан соң инде безнең, безнең буын балалары Сабан туйда теге бәйрәм карамый идек. Без менә алай торып йөри идек, берәрсенең акчасы төшеп калмады микән дип. Сабантуй мәйданы буйлап әйбер эзләп йөри идек без, акча. Безнең өчен шундый кадерле бәйрәм иде ул. Сабантуйга әзерләнәбез. Кайттык Балтачка, э, инде минем двоюродный абыем, миннән бер яшькә генә өлкәнрәк. Э, мин залда утырам, ул очып та керде залга, палас белән шуып та китте, шаң батарыйга маңгае белән. Бөтен өй зыңгылдап куйды малай. Ну, нормальный, исән, үлмәде. Әнә, администрациядә эшләп утыра. Менә дигән охранник. Бер кая да китмәде. Мин дә үзем дә уйлап куям инде кайвакыт. Әллә мәйтәм, миңа да бәреләсе калганмы соң инде? Бәлкем мин дә администрациядә утырган булыр идем. Юк, барыбер, һәрбер әти-әни, безнең буынныкымы, әти-әниләрнең буынынымыкы, бездән соң килгән буынмы, һәрбер буынның әти-әнисе инде ул үзенең баласын акыллы итеп тәүфыйклы итеп тәрбияләргә тырыша, шулай бит? Яхшы белем алсыннар дип, яхшы уку йортларына керсеннәр дип тели, яхшы эш урыннары насыйп булсын дип һәрвакыт теләп торабыз. Менә минем кызым өченче сыйныфта укый, Алла бирсә, февраль аенда инде ун яшь тула, инде мин ун ел буе әти булып йөрим, җәмәгать. Мәктәптә музыка түгәрәгенә йөрибез, флейтада уйнарга өйрәнәбез. Инде ул кич белән кайтып, фатирга кайтып, флейталарын шыңгырдата башласа, бөтен күршеләр сөенә башлый минем. Тагын уйна дип, стенага шакый башлыйлар. Сөенәләрдер инде.